74 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup.co.za vakhandle group we are family
a ni vona interview yin'wanyana ka g1 solima ka chanele leyi nga number one ka mudavula so Interview leyi a ku ri ya Manashongani where a vulavula hi vungwadla bya yena ku sukela ka the first boyfriend to the current eh, mara lexi nga ni tsakisaka that interview i ku va ni kumbe ku Manashongani i ntsongwani ya kofi na cremora and I'm like you know swin'wana evuton'wini swi fanele swi aligna mani like mhana xin'wana yo teka reasoning capacity ya ku kota ya ya ya swa vutlhari swa xikolo ni ya ku teka ti-decision ta ni loko a hlamula phela loko wo vulavula na kofi ni loko vulavula na mhana xin'wana in general you will tell the difference ku ri hayi mani something must be off something must be off ha ha ha ha phela kofi na cremona is not make sure whether byo va byi dakwini minkarhi yo tala kumbe wo va hlangane na swin'wana na swin'wana kumbe wo penga kumbe njhani mara it's not make sure n'wina mi lava ku dyondzisiwa maths na accounting grade eight to twelve hambileswi maths hambileswi accounting a kona ka grade eight ni tikumbeleni mina loko mi lava swa ti ku joyina vakhandli or mi lava ku tiva information yo tala hi vakhandli tihlanganisani na mina loko mi lava ku rejistariwa tikhampani kumbe mi lava ku ta endla ti-C_I_P_C and or to file your returns on C_I_P_C I mean and e-filing tihlanganiseni na mina.

Mm. Ambokwata, yay, walava, awulavi, it has ku pfa ya wena yi mane mi amukela ka the only channel that matters to watch ni ta va yimela va duma emani swi tshika va yimbelela ngoma tsaka ku joka ku yo lwela swona ene mara a na ku beef-a vanhu hi tinghoma ta vanhu a hi vulavuleni hi cool b na gagash um ene n'we mi ta ni appreciate as time goes by loko ni mi byela timhaka leti mina mi nga chavi hinkwenu mi ta vuya ka mi ruma ra mhaya va va wu ri na poyinti laha as much as ku va na poyinti swi nga vuyisi mali mara you will learn something and mindzuku u nge swi ta swi ta ku pfuna

Ene swi humelela ka vanhu van'we a hi se tshama hi twa Benny Mayengani a ku heyi hi onhakele hi thayele kwini kwini ni tshama ni va na swihi ni makamu ni ku buluka thayileri ra hala ka passenger ni tshame koho hi ri na vanhu va cini va a ya ku phefomeni hala a a kusuhani na le Roodepoort futhi very close close to Roodepoort hala. ku tshamaka mhani yin'wanyana ya ku tshuka yo vulavula ngopfu ya munghana wa mina se loko ri buluka tele leriya hi ncenghe hi ze hi ya kuma la ku ku ku ku ku lunghisiwaka mathayere a hi zangi hi yima lahaya swi na ku post-a ka Facebook loko u ri kusuhi na le kwini kwini a-e he never did that. I'm speaking about this because na na yi tiva information leyi eh, swi humelela ni ri kona ni ku endle ni n'wi byela ni ku yeyi loko a no tsika ni vaviseka laha ni ta va ni ku khendle hi mi hi makama yeah so i swi leswi humelela ngopfu va nga onha ri events and then va accusa ku ti mathayele movha hi ku yini yini va mithimbani and stuff like that va vohe mthimbani tlhavula straight a ku ni lo fo i lo fona a ni rhamba gagi ni n'wi byela ku chela mali a chela me ni tshama ni nga yi ni n'wi byela ku na vabya mina ni n'wi sendela tiphiki ta khale a kwata tlhaya pfimba na nomo yeah oh man this is nice man i'm loving it so so this is become a problem because now Mthimbani failed to return the money but he went to perform cool beat didn't now mali ya laveka back and a hi rhangeni ni mhaka ya cool beat number one cool b a hi munhu nga n'wi tivaka hi nhlamba hi n'wi tiva hi munhu loyi a rhandzaka timhaka tinghoma ta marhandzu hi munhu wa i munhu wa ku he doesn't like drama he always avoids commenting even when he then there was a trend ya ku yena ka na na na hini see there and there he never commented on the issue so i munhu luya wa ku miyela ngopfu i munhu luya ku wa n'wi vona loko after loko a ta va hlamula u ta swi vona swa ku could be xigevenga like like yi na savage le ra ku eh, hinkwenu hanya xitaratini bra I'm sorry for that hanya xitaratini bra mina ni nga ku na na problem tani hi hlangana xitaratini pfutseka pfutseka ku nyiwa ku nyiwa ma va so you, you get that sense so um, differ, uh, let me talk about the differences maybe that conclude ku ni ya ku yi so with that you get the other element but a hi leswi hi n'wi tivisaka xiswona and sweswo swi nga va na impact yo karhi ka brand ya yena and van'wani va ra fana nga hlamulanga ni ta mi byela ku why a fana hlamuleni why a nga hlamulanga but let's, let's, let's, let's go with the rhythm now so cool b xa ku sungula i nyangatsekini i rhukatelini leswi hi nga n'wi tiveki hi swona tirhise marito ya ku tika swinene hi ku i kwatile and i i kwata so ku ve i wrong wa swi tiva ku i wrong right so number two his brand now we look at him differently from today go that guy is savage mava because vanhu va believer leswi va nyikiwaka swona the what has been feeding us all along is what we believed in i ri i n'wi i lavelele Gagash ku a ta n'wi nyika mali ya yena a nga n'wi kumanga a nga ta ku cacela munhu a swi kona sweswi at that one from my where I'm sitting now a nga kona munhu loyi a nga ta la ku landzeleriwa ku a nyikiwa mali because swi simple swi leswi if could be a request-e refund ka Gagash.

but the banking details are there so you can't tell me uko munhu wakulava kuchecheriwa for mali that, that doesn't hold water for me so could be a fanele a tlherisa mali ya vanhu tsandzekini because didn't honor the event it doesn't matter ku humelele hi yini whether wonakele hi movha kumbe yini yini yini because people are going to use situations ku mi ta va twela vusiwana va nga hakeli mali tinqambi ta ka gazi right i so from there could be i wrong mala fana tlherisini hi ku a nga hi nge ji hi nga tirhangi he is very wrong man let us look at another point of view before ya ka masipala he was able to stand his ground he refused to be bullied by gagashi A nga pfumelelanga ku nyajiwa a nga hlayiwi as wanuna a nga kona wanuna loyi a nga tala ku deleriwa hi wanuna un'wana a nga kona wanuna loyi a nga tala ku yisiwa hala na hala you go and disrespect him that shows ku ri could be wanuna as much as. at the first instance yeah a nga wrong mara he was able to stand his ground and say futsek a ni ku chavi mina bra leswi swi endlaka swi tlaka vo hard work and stuff like that hi hanya hi swo hinkwenu i hard work sweswo and gagaxi ku stupidly ku gagaxi i gagaxi bari he goes and confirm ku loko ni ku ni teka mako ni ku ishu that's working hard ah fuck off man that's not working hard right so

stood his ground against Gagash. I was with him. I was with him, Timban. Even today, when I see Kulbi standing, this is not about themselves. A lot of people, what's like a life gagacha we man happy 8000 we 10000 yale we luka ku we na we tiva value ya we luka ku na problem na 3000 3000 ma wala ma 2.3 va black myth le ma 3000 va bliss boy

eh, don't allow yourself to be bullied by these people eh, swa manigeria lamaya ku mm, swa ku xavisa mikulungwani a swi hi hlamarisi leswiya swi vula a swi a ri lava ku hi swo gagaxa wa a nga ri langa loko a ta byela hi beni mayingani luya n'wi ni nga ku more than 50 000 ka n'wi buka every time mara yi ya nga n'wi byela ku xavisa mikulungwani i beni phela swa beni swa mikulungwani swi te na beni that's why va ku nghoma hi boli you can go to your live ku endla ti-live and eh, wa ri wa ri wa rhukatela yes internet a yi boli mara nghoma yona shem eyi na vatukulu va mamalaja va fanele va yingisela that nonsense yi nga yimbelela hi beni mayengani because why

Of course, I just want to talk about Coldplay. I don't have much time for Gagash. I was talking to someone and then we were talking about this, and then I said, he said, loko lavando o o o trenda hi ku a nga mbalanga nchumu namuntlha of course ama trenda ni ka xikombiso o trenda hi ku a nga mbalanga nchumu like hi vona miri hinkwawo tanihileswi hi wu tivaka lavando loko o trendisa xisweswo ivi ku trenda na gavaza sesinyana a trenda a nga mbalanga swa gavaza swi nga lasta lembe swa ha trenda hi mhaka ku a hi n'wi tivisi swona gavaza leswiya mara loko trenda lavanda lavanda swo boha swi ta a hi swo boha swi ta hatla swi haha hi mhaka hi leswi hi n'wi tivisaka swona there is no dignity there Could be in his response, he was angry. I take it like that. He was very angry and one one on one got. Mar in future avoid the leswa swa ku you go beyond yourself swa ku u over u and u kwata ku wa swi ku kota vanhu mali ya vanhu by the way u kwata ngopfu to a point where you get to a point now you get to an arena of responding to things you shouldn't be responding to ma twisisa

swa tsakisa ku vona live ya gagash like ya tsakisa when you are watching it even though he's absolutely saying nothing that is going to add value to your life there is nothing that gagash can say that is going to, to, to improve your life or to give you a different idea of something i ta ku byela ku ye i hanya hi vahakatimba hi ku nyikiwa swilo wo doneteliwa wo doneteliwa and then you get to think oh this person hi loyi a byelaka ku i afforda tiguchi loyi this person hi loyi a byelaka ku afforda tiyini yini yes emanigeria a hi mara i ri wo doneteliwa yini yini wo doneteliwa a ku na xilo lexi a ti endlelaka yena n'wini everything wo doneteliwa come on guys where does it it shows good he doesn't own the means of production he is just an employee like the rest of us simple

I'm not going to to speak about the other people in love like when because that's what could be told him good dilana mina leave the other people and then you fall into that arena nyipi if if you look ndinganzweli kuyilwa njani oh so that's how Gagash had nothing You don't itongizwela ichaka hlamba and stuff like that you know sometimes I'm like hamba ndo va ni ri ka xiyimo lexaku ni twa ku ni fumini nyana vuton'wini a ni nga ta pfuka na vanhu van'wana ni nga ta va tisa vuton'wini philani na gagashi ni nga ta pfuka ni va tisini i think gavaza has many she just love being stupid nje but also loko va heta ti-live vanhu lava phesa ku ri vusiku philani i nghene live a ri xinyamini yi hetelele ku mphungu chava a nghene live a nge endli nchumu endla swilo swin'wana swa nga ku wa penga so a heta ku hwi hi mhaka ku vanhu lava swekiwe hi poto leri ra galaza leriya vanhu lava nga ku va swekiwe hi poto rin'we vanhu lava va na direct ku na direction leyi faneleke ku na loyi a fanelaka a pfala nkondzo like swi na witchcraft swilo leswi humelelaka ka gaza vanhu va xikwembu tata wa hosene yesu kreste xikwembu lexi hanyaka jehova nghenelela ka vana va wena xikwembu xa matimba hinkwawo i think se femi ya va hlupha xikwembu xa matimba hinkwawo hi tshembe n'wina xikwembu xa hina swi nga languteka swi ri jokes ka lavana va nga le ku ni yingiseleni mara jehova ni ta ka wena ni ri ponisa chavi xikwembu xanga n'wi twele vusiwana chavi xikwembu xa matimba hinkwawo jehova twela chavi loko wo twela chavi a ri one gaza yi ta va saved lavan'wani vo landzelela xikwembu xa matimba hinkwawo jehova hi ta ka wena hi ku wena u tshembekile hi ta ka wena hi ku wena u lulamile xikwembu xa matimba hinkwawo hambi wo n'wi suspenda ka facebook for life time ku a tikuma ku yena hi yena mani xikwembu xa matimba hinkwawo a tshika leswi n'wi xanisaka emoyeni jehovha na khongela vito ra matimba ra yesu ni ri xikwembu kahle u tshembekile hi minkarhi hinkwayo u ri mindzhwalo hi yi tisa ka wena u ta yi rhulela yona ni tisa mindzhwalo ya chavi ka wena n'wi rhuleli xikwembu xa matimba hinkwawo jehovha twela chavi chavi chavi chavi cmc jehovha ku na un'wanyani jehovha loko a nghenelele live ro katela vanhu va ri philani xikwembu xa matimba hinkwayo hi wena u nga se hi va vutomi bya yena bya yena xikwembu xa matimba hinkwawo wa vula siku na siku a ku yena i gandzela wena ntsena i ta khisamela wena ntsena mara xikwembu ni ri n'wi save in the name of jesus jehovha ni ri tsetselela phila ni n'wi humesa ka leswi a nga nghena ka swona na luya ku halala gosi xikwembu xanga ha ha khotso gavaza in the name of jesus tisa ku rhula kwale ka gavaza xikwembu xanga na va khongelela hi vito ra yesu amen